Perekai Takawira kana kuti Mai Takawira. Ndinogara muNorton, kuMaridale, kuma-five rooms. Ndiri mudzimai ane vana vatatu neakashaikirwa nemurume. Murume wangu akashaika 2009.

yangu inonzi might hand ine orange orange drink ekudilute andinotengesa munharaunda aya maraspbery amuri kuona aya andinotengesa then ndine maready to drink andinogadzira ndine mauyu juice yandinogadzira ndinogadzirawo orange juice vamwe anogona kunge ifananidzo wekuti icascade yakafanana necascade same test ndinogadzira iri ready to drink vana vanouya vachitenga vane vana vechikoro vanoenda kuzvikoro vanoisawo mubhege revana vechikoro vanoendawo vamwe vana vechikoro vanouyawo vachitenga vachitakura vachiona chekutakura kuchikoro zvinondive zvinondiyamura mukurarama kwandinoita kwekuti handizowani kwandiri kushayawo chekubata zuva nezuva ndiri kuriritira mhuri yangu nekuvabhadharira school fees e, ndabva kumadrinks ikoko ndinogadzira zvakare yamuri kuona iyi ishampoo yandinosuplya mumasaloons Va- vanoita zvesaluni vanouya vachihodha kwandiri mashampoo ekugezesa vanhu musoro ndinogadzirawo zvakare glass cleaner yekugezesa maglasses yamuri kuona ishi iproduct yangu yandinogadzirawo yakanzi glass cleaner yekuti vanhu vanokwanisa kugeza mahwindo avo nekugeza matables avo emaglass macoffee table ndinogadzirawo multi purpose cleaner haisati zvaiya nelabel but amai ah, manje ndiri kuisa label ndinogadzira multi purpose cleaner yekusukisa matoilets yakada kufanana nedomestos asi yangu iyi multi purpose cleaner yandinoshandisa kucleanisa imba yese matoilets papi pese masins everything ndinogadzira ndinogadzira zvakare dishwasha yamuri kuona iyo yekusukisa maplates yandinogadzira ndichitengesa e, ndinogadzira zvakare mafuta ekuzora petroleum jelly ndinogadzira vanhu vanouya vachitenga kwandiri vanoda kuhodha ndichihodhesawo matakshop nezvimwe zvakadaro zvekuti ndiwane kurarama nemhuri ndinogadzira zvakare mushonga wemapete inonzi cockroach bait mushonga wemapete wandinogadzira kuitira utano mudzimba tisagare nemapete ndinogadzirawo mushonga wemapete ndichitengeserawo mudzimba shongo mapete wandogadzira uri panapa ndinogadzirawo zvakare yamuri kuona iyi ibubble bath kana kuti foam bath yandirogadzira yekugezesa sanika kuno kumaridhiro tinonyanya kushandisa mvura dzemugodhi dzisingabate sipo saka inofarirwa zvakanyanya munharaunda muno mandinogara nekuti inowanikwa iri kushanda zvakanaka nemvura yatinosangana nayo yemumugodhi yatinoshandisa inonetsa panyaya dzekusipo yekukwizira saka bubble bath yangu iri kufarirwa zvakanyanya munharaunda mandinogara e, ndinogadzirawo zvakare e, pangel yekuklinisa matoilets mafloors kuwaipisa macabhods ma, ma inodzinga zvakare nhunzi Vemabutcheries vanoifarira zvakare nekuti vakacleana mabutcheries avo nhunzi dzinoita shoma mumabutcheries saka ndinogadzira mabutcheries nemacantine vanouya vanhu ndinowana maorders anowanikwa ari kuita se vachitenga painjeo yangu yandirogadzira panapa vamwe vanongofungira kuti inongowanikwa kusouth africa chete asi kuti inini ndakukwanisa kuigadzira angel iyoyi eh, zvakare nekuchurch kwangu vanowanikwa futi vachinditengera vachindi maproducts angu iwa yakaita sana paangel nemamouth purpose cleaner nemadishwashers ndinopromotwa zvakare nekuchechi kwangu kwandinopinda vanondipromota zvakanyanya kunyanya pamapaangel nemamouth purpose cleaner iwayaya saka ndiri kungokurudzirawo kumadzimai akaita seni Ndinongoti kufirwa hakuzi kuremara asi unofanirwa kuti ushandise maoko ushandise pfungwa kuti uone kuti woriritira sei mhuri inenge yaita sei mhuri kuti uchengete mhuri e, vamwe vamwe vanodawo zvekuzoroorwa kuita sei but inini ndakaona kuti a ah, kuti ndiroorwe after ndafirwa nemurume ne hazvina vana vangu pamwe vanogona kuzotambudzika saka ndakafunga hangu kuti ndione ndishandise maoko angu ndiwane ndiri kugadzira zvinhu zvangu izvi kuti ndiwane kubatsirikana muupenyu tiwane chekurarama nacho vana vachidya nekuenda kuchikoro ndiri kubatsirikana pamusoro pemaproducts angu iwayaya Ah, kune vanoda kuzokubatai ah, kune vanoda ndinodzidzisa zvakare kugadzira maproducts iwayai ndinodzidzisa zvekare vanhu vanhu vamwe vanouya vachizodzidza ndichivadzidzisawo kuti vanobatsirikanawo munharaunda dzakasiyana siyana saka kana paine vanoda kuzondibata ndinowanikwa panhamba dzinoti 0773 824115 ipapo munondibata kufona kana whatsapp nepa 0733775074 iyoyo munondibata pakufona ndiyo pamunokwanisa kundibata house number yangu pa 2333 maridio kunoton